Iporã hína ñanemandu'a ñañemoarandukuaaha mamo ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta tembiasa ñemombe'úre. Pevarã aipota peñangareko porã hína tembiasa ñemombe'u hogaygua ndive, Heta mba'e jahasa ñande rogaygua ndive. Ñe'ẽndy tembiasa ogaygua ndive, jaikuaáta avei téra jurugua ha tĩgua. Ojehupytyséva hína ko opa vove ñane rembiapo, he'i péicha omombarete hembiasa hogaygua kuéra ndive. Avei jaguereko ikumbykuaa moñe'ẽrã, ombojoavy téra tero jurugua ha tĩgua. Ko'ápe jahecha tapichakuéra oñembyatýva hína peteĩ pyhare pytépe, ajépa? Ha pépe oñomongetáta hikuái hína, he'i péicha hikuái, Male, emombe'umína nde túva ohóramo guare peskádape, he'i chupe tapicha. Ha'e katu ombohova ichupe, Emombe'úna nde, ha upéi che, arambotyhápe rehóramo guare. Péicha oñomongeta hikuái ha ñaguereko ápe tembiasa ogaygua ndive, ñamoñe'ẽmína. He'i péicha, Ápe jahecha ogaygua oñembyaty hína. Ñane retãme ningo jepokuaa apytépe jaguereko tembiasa ñemombe'u. Tamba'e ñemombe'u jepi aty oĩ jave ogapy pegua ndive. Ajépa ñande rogaygua ndive javy'aite ñamombe'úramo ojupe kuéra opa mba'e jahasáva, sapy'ánte japuka ha sapy'ánte avei ikatu opa ñembyasýpe. Péicha ñamoñe'ẽmi jey ko jehaipy. Jaguereko péicha, Male ohóramo guare ijary rógape, isy ha ikyvykuéra ndive Paraguarípe. Ha'e niko ovy'aiterei ojuhúgui upépe heta mba'e ha'e hogajerére ndohecháiva, ajépa ndaipóriva. Ag̃uiete upégui oĩ ysyry satĩ ha ho'ysã asýva. Ha kuarahy katu ohesape, ahesakã asy pe ñu hovy, hovy ári he'i ñandéve, ajépa, pe ysyry ypýpema mále ojuhu heta yty ha mba'yru orekóva yky'a ombyatýva ñati'ũ ha oguerúva mba'asy, péva hína yjere rehe heta tapicha omombo ndéva pe hembipurukue, ajépa. Upépema oñepyrũ oñomongeta mitãrusu ha mitãkuñanguéra og̃uahẽva pe tendápe. Oñemoangirũ hesekuéra ha vy'ápe oñemoĩ ombyaty yty oñondivepa. Ohendu sapy'a hikuái y chororóva ita apytépe. Oñani joa hesaho mba'e neporãva rehe, pya'evéntema omopotĩmba hikuái ha upéi ojepoi joa ypotĩ sakãme vy'a pópe hikuái. Péicha ñamopotĩ jey va'erã pe ñamongy'a va'ekue pe y jerére, ajépa iporãite male umi arembiapo oho va'ekue ojapo amo Paraguarípe oho ramo guare ijarýi rógape, ajépa. Ñamombe'u mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ jaguerekóva hína ko'ã ápe che kupépe. He'i péicha, Kyvy. Mba'e he'ise hína pe kyvy? Ajépa pene pehẽngue. Ha'ekuéra he'i ñandéve ohendu hague avei pe y no'õ che ororóva pépe. Ha péva hína upéva, ajépa? Y no'õ pe itakuágui osẽ va'ekue, ha péva ohendu hikuái kuri. Oho joa hikuái mba'e ne porãva ojuhu he'i, Penemandu'ápa? Avei jaguereko péicha hína he'íva ñandéve óga, ha'ekuéra ohókuri ijarýi rógape, ajépa? Ha oho péva he'ise hína óga pe tenda ojeikoha. Avei imaindu'a ñandéve mba'yru oĩha pérope, ajépa? Umi tapicha oity va'ekue yty ha upéva ombyatýma ñati'ũ renda Opavave henda rupi ombyatýma pe mba'e ky'a, ha péva ogueru mba'asy vai hína avei. Péicha jaikuaave tajahávo hína umi ñe'ẽndy jaguereko jarýi avei ojepoi he'i ñandéve ha pépe jahecha. Moõ tiko ojepoi hikuái ra'e pe ysyrýpe ha ohopa hikuái ojepoi kuri vy'apópe, sarakípe hikuái. Ha pépe jahecha avei Hesahóva hína pépe, ajépa omaña hikuái pépe, he'ise hína hesaho. Ñanemandu'ami ha ñamoñe'ẽmi ko'ág̃a ikatu hag̃ua che ñamoĩmba. Mále ohóramo guare, moõ tiko oho ra'e. He'i ñandéve róga pe isy ha ikyvykuéra ndive, he'i jahechami moõpa pe ojogueraha hikuái ra'e. Ojogueraha ijarýi rógape, avei ojogueraha ikyvykuéra ndive Paraguarípe, he'i ñandéve. Pychãi pemoñe'ẽrãme kuri. Pe ysyry ypýpema he'i mba'e tiko ojuhu ra'e. Ojuhu heta yty. Ha péicha mávape ojuhu akue ra'e? Mále. Ha oñepyrũ ha'e ombyaty umi hapicha kuéra oĩva upépe ndikuri. Ohendu sapy'a hikuái Ita'apytépe he'i, mba'e piko pe'ohendu va'ekuéra? Jahechami mba'épa pe'ohendu. Ochororo va'ekue pe'ỹ osẽva ipotĩ sakã he'i ñandéve. Jahechavemi ko'ápe hína ikatu hag̃uáicha ñamoĩmba he'iháicha moñe'ẽrãme he'i ñandéve. Ajépa, mba'eichaite pe moñe'ẽrãme he'íra'e, péva ñande ñamba'apo hína. Mba'épa ojuhu ndaipóriva he'i ñandéve hoga jerére, Heta mba'e ha'e ndohecháivape hoga jerére oho ojuhu Paraguarípe. Ysyry ipotĩmba jepéva ha'e ñande, ajépa. Mba'e ojuhu y ypýpe he'i avei ñandéve. Mba'e tiko ra'e pe ojuhu va'ekue? Jahechami he'i ojuhu heta yty ha mba'yru orekóva y ky'a ombyatýva ñati'ũ Ha upéva avei oguerúva mba'asy nde vaíva. Mba'e ohendu sapy'a hikuái ra'e? Mba'épa ra'e pe ohendu va'ekue hikuái? Ohendu hikuái ochororóva y ita apytégui osẽva. Ja'e haguéicha térã jurugua ha tĩgua, pe ae jamañamíta hína jahechakuaa moñe'ẽrãme ha ñaguenohẽ he'i ñandéve ko'ápe. Jaguereko péicha, Tero térã katu avei ja'e chupe hína juruguáva. Jaguereko péicha, Óga avei jahechakuaa pépe oĩ ysyry. Ndaipóri ijapytépe ni peteĩ pu'ae tĩgua ni pundie tĩguáva. Jurugua memetépe jaguerekóva pépe hína. Pépe jahecha Tero téra tigua. Ñamaña ko'ápe ha jajuhu mba'yru. Avei jahechakuaa ñati'ũ. Jahecha mba'éichapa oñembosa'y hũme hína mbe ha pe ambue hendápe he'iha pe ñati'ũ katu jahecha ñe ha avei jahecha ũ. Umíva hína pundie ha avei pu'ae tĩguáva upéva rupi ha'e hína Térõ tĩgua. Jahechakuaavéta ko'ápe avei. Juruguáva, jahechavéta hína pe térõ juruguáva. Oĩ pe pe yty ha avei jahecha jarýi. Mokõivéva oguereko pu'ae ha pundie jurugua añónte. Iguýpe jahecha jeýta térõ térã tĩgua. Ha pépe katu ñamañáma jajuhu mitãrusu ha avei jahechakuaa pépe angirũ. Jahecha umi hũvape ojehaíva hína ha'e pundie ha avei pu'ae. Jahechakuaa pépe me, ã ha peheihápe angirũ katu jahechakuaa ndie ha avei jahecha ũ, umíva hína. Pundie ha pu'ae tĩgua. Péicha rupi ha'ekuéra jaha'éma tero tĩgua. Ñanemandu'ami, ñañemomandu'ami jey ko'ápe, he'i ñandéve, Tero téra jurugua. Ndoraháiramo, mba'evéichagua taipu tĩgua pu'ae térã pundiéva ha jaguereko péicha, ao, jaguereko kure, jaguereko yvága. Ko'ãva ni peteĩ ndoguerahái hína umi pundie ni pu'ae tĩguáva. Upéicha rupi ha'ekuéra upéicha oñembyaty tero juruguáva. Ha péicha jahecháta avei, tero téra tĩgua, ogueraháva peteĩnte jepe taipu tĩgua, taha'e pu'ae térã pundie. Ha ápe ñamañami tembiacharã jaguerekóvare, mandyju, petỹ, tañykã, tetyma. Jaguereko péicha avei ko'ápe he'i ñandéve ogueraháramo peteĩ tai tĩguáva, péva pe ñe'ẽ jaha'éma hína tĩgua. Mandyju apytépe jaguereko me ha avei jaguereko nde. Petỹme katu jaguereko ỹ. Ha péicha rupi ha'e ja tĩguáma. Tañykã jaguereko mokõi voi pépe, jaguereko ñe ha avei jaguereko ã. Te tymápe katu jaguereko me. Me ha'e hína pundie tĩgua, péicha rupi jaha'éma tero térã tĩgua. Oĩ porãpa hína. Péicha jaguerekóma jehecha jey ikatu hag̃uáicha ñamombarete ñane ñane apytu'ũme ñande mba'apo. Ñamoĩ térã kuéra hendaichaite. Jaguereko péicha leõ, jarýi, ñe'ẽ, tyvyta, ñani, mitãkuña, Óga, ha péva ñamohendáta hekoitépe ha jajuhu péicha, téra jurugua, jarýi, tyvyta, óga. Avei omitĩgua apytépe jajuhúma leõ, mitãkuña, ñe'ẽ. Mba'eichakue péva hinatĩgua ja'e haguéicha peteĩ taínte jepe oguereko, taha'e pu'ae, Térã taha'e pundie tĩguáva, upéva ja'ohasáma tĩguáva apytépe. Péa ñanemaindu'a porã va'erã. Ñamohu'ã jahávo ñane rembiapo, ñaiporã ñañemomandu'ami jey Tembiasa ñemombe'u ha'e hína ojejapóva atýpe, angirũ térã ogaygua ndive. Tembiasa hína pe jahasa va'ekue, ajépa? Jahasa heta oĩ pukarã, vy'arã, oĩ jepi avei ñembyasýpe, opáva he'i ñandeve kuri, aje'i. Ha péicha. Ogaygua jahecha oñondivekuéra ajépa pépe hetave mba'e jahasa. Aveíko oĩ tembiasa jahasáva mbo'ehaópe, péva oĩ tupaópe avei ikatu jahasa hína. Tembiasa ñemombe'u he'i ñandéve. Mba'e piko ko'ápe ra'e omombe'úta hikuái ñandéve? Hetaitépa oiméne pe vy'araka'e táva Paraguarípe, he'i chupe tapicha. Rohasa porãite rei, heta roiko pe ysyrýpe. Araka'épa jahamíta che aikuaase avei pe táva. Heta mba'e porã oĩ jahecha va'erã pe táva Paraguarípe. Ha ko ñane retã tuichakue javeve upéichante avei. Péicha ñamohu'ã jahávo ñane rembiapo.